א גוט מארגן! היינט איז תענית אסתר. היינט עסט ער, אבער נישט איך. היינט איז תענית אסתר, אונז פאסט מיר היינט. און ס'איז נישט קיין מין תענית וואס איז טרויעריג און צובראכן. ס'איז מער א טרויער וואס אונז ווייס פון די ענדע די סטארי, אונז ווייס מיר וואטס גאונע העפן טאנייט. יעדער גרייט זיך שוין אן, די מעיקאפ, מיט די קאסטיומס, די מאבילס, מיט די מוזיק, מיט די גראמען, יעדער האט זיך זיינע זאכן וואס ער איז לוקינג פארווערד טו האופפולי, און פאר די וואס דער נאט לוקינג פארווערד טו איט, וויל איך ענק זאגן אז יו נעווער נאו, ביוטיפול סורפרייזעס קענען נאך געשען, און פאר די וואס פארשטייען נישט זיי ווערן דעפרעסט פורים, ס'דא אזעלכע מענטשן אויכעט. איי אנדערסטענד יו אביסל, איך פלעג עס אויך אמאל האבן אזוי ווי אין פירן פונקט דעמאלט, אויך האב איך שוין געהערט די גאנצע זאך, באט עט וואן פוינט יו העוו טו סורענדער ענד אלאו יורסעלף, קוק אריין, דאונט דזשאדזש עניבאדי, דאונט דזשאדזש יורסעלף, און ענדזשוי דעם פירם, קום אריין דא. דו האסט טענות אסתר, מאכן מיר עס ווייל אסתר האט געפאסט דעמאלטס געהייסן מען זאל פאסטן אל תאכלי ואל תשתי שלשת ימים דריי טעג זאל מען פאסטן, אבער די דריי טעג איז נישט געווען אין אדר, ס'איז געווען אין ניסן, האט אונז געמאכט וואס איז יעצט ביקאוז ווי אלרעדי נאו די ענד אוו די סטארי סאו אונז ווייסן מיר אז יעצט היינט די דרייצענטע טאג אין אדר די היינט נאכט גייט מען אויסראטן די שונאי ישראלים סאו ממילא מאכט מען א תענית יעצט נאר זיך צו קענען ריפלעקטן צו דאס וואס אסתר המלכה האט געבעטן דעמאלטס פאר זי האט געהאט איר נצחון האט זי געבעטן אוי קיילי קיילי למה למה הוי למה למה ועזבתני, מיט געבעטן למה עזבתני, וואס קוקט אויס ווי דו האסט מיך איבערגעלאזט, אבער צום סוף איז ער געוואר געווארן אז אז ס'האט נאר אזוי אויסגעקוקט, דער אייבערשטער האט אונז נישט פארלאזט, נאר אלעמאל קוקט עס נאר אויס אזוי אין די ביגינינג, עט די סטארי קוקט עס אויס אזוי סקערי, אזוי ווי אונז האלט מיר יעצט, עם ישראל איז אין א סקערי פלאץ, מען קוקט ארום, חלילה וחס קיינער זאל נישט ארויפגיין אויף עקס,

א גוטן ערב פורים, עווריטינג איז פאסיבל, איצט האב איך אנגעטון מיין שטריימל פון מאראקא, ס'איז לטובת תענית אסתר, און וואס גיי איך מיך פארשטעלן פורים, איך ווייס נאכנישט, קודם האב איך צופאטשעט די פאות, וואס איז זיכער איז זיכער, און תענית אסתר איז טאקע א צייט וואס מען ריפלעקט און מען קוקט ארום זאגט רבונו של עולם, אונז האבן מיטגעמאכט א לאנגע גלות דא, און דעמאלטס ביי די צייטן פון אחשורוש האט מען געהאט איין איין אביסל א שטיק צייט פון פעין און פון צרות און פון אנסערטענטי מען האט נישט געוויסט וואס גייט געשען אבער נאכדעם האסטו היפל פיר הי' הגורל און עס ונהפוך הי' אשר ישלט יהודים העמו בסיני וואס איז געשען איז אז עס האט זיך אלעס איבערגעדרייט אונז ווארט מיר שוין אבער צוויי טויזענט יאר פאר דעם דריי און ס'איז גאנץ סקערי, מען דארף בעטן די אייבערשטער אז מ'זאל שוין זען ניסים, ניסים ונפלאות, אוי ניסים ונפלאות, אוי ניסים ונפלאות, אוי ניסים ונפלאות, שעשיתו בבית עיני אמוני ואמוני, אונז דארף מען עס אויך, אינעם בית עיני ווייסט מען, שעשיתו בבית עיני, בימים ההם ווייסט מען שוין וואס איז געשען, אונז דארפן א בזמן הזה, א העווי בזמן הזה, אונז דארף מען דאס האבן פולי, די אייבערשטער העלפן זאל מען טאקע זען גרויסע ניסים דאס יום טוב שוין. איז גיימער נישט מאריך זיין היינט גיימער מאכן א קורצע תשובה ווייל די עולם פאסט און וויל איך נישט באמוטשענען צופיל העמער גייען קורץ מיר גייען גלייך אריינדייוון אזויפיל האב איך געוואלט יא זאגן איז אז פירם יתר שם גיי איך אויפנעמען ווער ס'וויל איך גיי זיין אינדערהיים בעיסיקלי פון איינזער ביז פירע. יעצט איך לייג נישט מיין עדרעס ניין באט פאר די וואס ווייסן די וואס פילן זיך גענוג נאנט ווייסן מיין עדרעס און איך וויל נישט באמוטשענען קיינעם קיינער דארף נישט קומען באט אויב איינער געוואלט יא קומען זאל וויסן פון איינס ביז פֿיר בין איך אינדערהיים איך עס נאך סעודה דארטן און משתה ושמחה און איף יו אר לאקעל און די ווילסט אריבער קומען זאגן האלא אונז זעמער דא און איך טייל נישט קיין גרויסע געלטער נישט ווייל איך וויל נישט באט איך כאן אויך נישט וועט שוין האופפולי נעקסטעס יאר וועל איך שוין זיין א מולטי ביליאנער און כ'על טיילן ריזיגע געלטער באט דאס יאר צאל איך צווייערס סאו און אז ס'איז צוויי איז בעסער ווי איינס, פארשטייסט? שוין, זאג איך ס'איז דאפלט, היפל פיר, כפל פיר, אקעי, פיר איז איינס, פירים איז צוויי, אקעי, יעצט גיימיר אריינקריכן יעצט און דעם, און מארגן גייט זיין א שיעור, מ'העט שוין פירים צופרי, גייט זיין א שיעור, נישט אזוי סיריעס ווי היינט, און עס איז אונז אלע אינווייטעט, אפילו איר וואטשט נישט די שיעור קיינמאל נישט, קריכטס אריין מארגן און האלטס מיט דעם שיעור, ס'גייט נישט זיין קיין לאנגע שיעור, אבער ס'גייט זיין א גוטן שיעור, שוין, זאג די הייליגע תורה, פרשת כי תצא, קאפיטל ל', פסוק י ז, וידבר ה' די אייבערשטער רעדט אל משה צו משה לאמר אזוי צו זאגן, און מה לו לשם אל משה לאמר, ועשית, און זאלסט מאכן, כיור נחושת, כיור מיינט צו זאגן א קעסל, א קעסל איז א כיור, א נו, א שיסל, א קעסל, וואס מען האט אריינגעלייגט דארטן וואסער, היינטיגע צייטן איז דא א סינק, דו גייסט פששש, אדער ווייל די קעסל איז באהאלטן, און באהאלטן ערגעץ, עס קומט אויך נישט פון ערגעץ, די וואסער קומט נישט פון די לופט און נישט פון די וואנט, ס'קומט פון א קעסל, די קעסל זאמלט איין די וואסער, וויבאלד די כהנים האבן געדארפט אריינגיין, און די לוויים האבן געדארפט אריינגיין האבן זיך געדארפט וואשן די הענט און פיס, ווי וואשט מען זיך? מען גייט א גאנצע צייט ברענגען אזעלכע שיסלעך, האט מען געהאט דארטן א גאנצע א גאנצע ריזערווד וואסער דארטן, וואס איז געווען געמאכט פון קופער, עס איז געווען א כיור און א חשוב געמאכט פון קופער, וכנהוג און עס איז געווען א בעיס ווי די וואסער איז האט אראפ געשפריצט אויף דעם די חושן איז אויך געווען געמאכט פון קופער, פארוואס האט מען דאס געדארפט האבן? לרחצה, אז מ'זאל זיך קענען וואשן דארטן רחצה, דאס גרייט דאך שוין אויף פסח אויך יעצט, מ'גייט זיך וואשן, ונשאתו עושה, זאלסט אים לייגן, ווי זאל מען לייגן די, ווי לייג איך יעצט, האלא, ווי לייג איך די קעיר, איינער ברענגט אנדערש לחמנות, ווי לייג איך עס? לייג עס אראפ דא, ווי? פונקטליכע דירעקשאנס, בין אוהל מועד און בין המזבח, צווישן אוהל מועד און מזבח, און יעצט וואס טו איך יעצט? ונשאתו שמו מים, זאלסט אריינלייגן דארטן וואסער, וואס פשט אין דעם? פארוואס זאגט עס די תורה? ווייל אסאך מאל זאגט מען דאס אזוי דארף מען דאס טון און שטייט נישט גארנישט וועגן וואסער, דארפסט אראפ לייגן דארטן. איך געדענק מיין טאטע האט מיך אמאל געזאגט אז אז די גבאי האט האט עס איז געווען עפעס יארן צוריק אין די באגינונג ווען איך בין געזיצן מיט מיין טאטן אין קאר און ער זאגט פאר די פאר די גבאי וואס האט געדרייווט זעהט צו מען קען מאכן רעכטס און מאך רעכטס דא. איך האב געזאגט פאר מיין טאטע שפעטער וואס זאגסטו זי זעהט צו מ'קען מאכן א רעכטס, האט ער געזאגט אז ער גייט מיט אזא מין פשיטא מיט אזא מין אמרי פשיטא איינמאל האב איך געזאגט מאך א רעכטס דא האט ער געמאכט דעם רעכטס און נישט געקוקט אפילו די רבי הייסט מאך א רעכטס מאך מען א רעכטס ס'קומט מעשות און א טרעילער כמעט אריינגעהאקט ס'געווען ניסים ונפלאות ניסים ונפלאות אז ס'נישט דאס זייט דעמאלטס האט ער שוין געהייסן דאס אויך, האב איך שוין געטראכט דאס איז נאך א ענין אין דעם, אז ווען מען פאלגט א רבי, איז עס ועשית ועשית ככל אשר יוריך, ס'איז א ענין מיט פאלגן א רבי, דער רבי זאגט קוק צו ס'איז א קאר קומט, און מאך א רעכטס, אפילו ס'איז די אבוויעס, האסטו שוין געפאלגט צוויי זאכן, די זעלבע זאך ווען א טאטע זאגט פאר א קינד, א זאך וואס ער גייט עניוועיס טון, און ער זאגט אים עס, און דער קינד טוט עס, איז ער מקיים מצוות כיבוד אב אפאר מאל, ווייל סיי ער טוט עס, און סיי ער פאלגט וואס ער האט געטון. סאו ס'איז אסאך מאל וויכטיג צו זאגן אזוי ווי, גיי און קוק טאמער מען קען דאס, און טו און די און די און דאס. סאו מען זאגט די זאך נישט ווייל איך וויל קאנטראלן, איך זאג אים פונקטליך און מייקרא מענעדזשן וואס צו טון וואס צו טון, נאר איך וויל אים מאכן ווי מער מצוות מלאים מצוות קרימים. סאו דא האט דער אייבערשטער געזאגט נישט די סעלף אנעסטעזיע, וואס הייסט? איך דארף דאך עס האבן לרחצה, האט שוין געזאגט לרחצה, און עס האט שום מים לייג אריין וואסער דארט נאך איך זאג די עקזעקט דיטעלס פונקטליך איך האב דאך געגעבן נאך א ציווי אז אריין לייגן וואסער אין דעם ותעבד כיורה וואס מאכן א קידון חשוב פון כיפור איז בסיסי אין די בעיס בסיסי איז בעיס די בעיס באזאם מן החשוב פון כיפור לקידוש צו הייליגן וסיתן יוסי בית מש קיין זמרה צווישן עולמות ביים מטבח די מזבח וסיתן טעמון דארט ווען צו אריין לייגן מיה ורחצי אהרן ובניו ווער גייט זיך וואשן דארטן אהרן און זיינע קינדער ממני פון דעם, פון דעם, פון דעם, וואס גייען זיי וואשן? את ידיים ואת רגליים, זייער הענט און זייער פיס, זאגט רשי, צוזאמען, די הענט און די פיס, האט מען אריינגעלייגט אויסזעהן היינט פיס, היינט פיס. ויקדשון אהרן את בניו ממני, את ידיים ואת רגליים. זאגט דער פסוק ווייטער בבוא יום, ווען זיי גייען קומען אל אוהל מועד, אל אוהל מועד, יהיה, דאן וואס זאלן זיי דעמאלטס טון? זאלן זיי יחד צום עין זאלן זיי וואשן זייער זייער זאלן זיי זיך וואשן מיט וואסער עס איז זייער אימפארטענט ולא ימיתי ווייל טאמער זיך וואשן קענען זיי נישט שטארבן אין אדער ווארדס זאגט רשי מכלל לאו אתה שומע הן דאס מיינט זיך וויבאלד עס שטייט ולא ימיתי זאלן נישט שטארבן מיינט עס זאגן אין אור עלס או דאס איז סקערי אוי וגישתם על המזבח אדער ווען מען גייט זיך דערנענטערן צו די מזבח לשעה רייז דארטן צו סערוויסן לשעה רייז צו באדינען להקטיר איש אל השם צו מקטיר זיין א פייער אפער

איז דארט און ס'זייער דראמאטישע סטארי, פֿיר הונדערט און פֿופֿציק חברה שטייען איין זייט, און אליהו הנביא א סינגל שטייט די אנדערע זייט, און יעדער איינער ווארט צו זען וואס גייט דא געשען, ויקחי את הפר אשר נתן להם, און זיי האבן גענומען דעם פר אשר וואס מ'האט געגעבן פאר זיי, ווער, די נביאים פון די בעל, ויעשי

נישט צום געפונען. ליין מיר אזוי האט ער געזאגט, הבעל עין עני ועין כל ועין עונה, ניין עניני, איך האב עס גוט געזאגט ענני, הבעל עניני, זיי האבן געזאגט, אוי ואווי חטא הבעל, אלוקי עיני, זיי האבן ממש פרובירט אלעס, און אזוי ווי אונז זאג מיר עניני אלקי אברהם עניני עניני האבן זיי געזאגט עניני בעל עניני בעל עניני בעל עניני זיי האבן געפרובירט אלע זאכן און און זיי האבן זיי האבן געארבעט מיט אלע דאס און זייערע פריסט זיי האבן געהאט דארטן אלע זייערע פריסט זיי האבן אלע מינע דזשעסטשערס זיי האבן זיך נאר געקענט פארשטעלן האבן זיי געטון דארטן און די צוויי ווערטער איז מיר אמת אסאך הבעל עניני ענפערט אונז בעל בעל ענפערט אונז שוין ואין קול ואין עונה שווער קיין קול שוין קיין ענטפערער גאר ניקס, ויפסחו על המזבח אשר עשו, און זיי האבן זיך גענומען שפרינגען אויף די מזבח וואס זיי האבן געטון, דאס איז געווען איינע פון זייערע וועגן זאגט רשי, וויאזוי זיי האבן געדינט די בעל, איז אז זיי האבן זיך געשטעלט דארטן, און זיי האבן געטאנצן און געשפרינגען, און זיי האבן געמאכט אלע מיני אלע מיני משוגענע זאכן, און עס איז ווי א סתירה, זיי האבן געברענגט דעם אקס די הבלהים ועבדי, יקראו בשם בעל ל,

און ווי געווען איינער אליינס, פֿיר הונדערט פֿופֿציק נביאים, זיי טוען אלע מיני זאכן צום בעל, נאטינג, נאטינג, נאטינג העפענד, און אליהו וועט יא טייל, ער קען זיך נישט חוזק מאכן און שפעטן, ויאמר און ער האט געזאגט, אה, קרי' בקול גדול, אפשר שריי העכער, שריי העכער, כי אלהים היא, ער איז דאך א גאט, ער איז ביזי, מסתמא איז ער זייער ביזי, האט דאך נאך אסאך זאכן צו טון, שריי מורא'דיגע הויכע קולות. כסי' איך, אפשר איז ער ביזי מיט א קאנווערסעישאן מיט א פאון קאל מיט איינעם, וכי סיג לוי, אפשר איז ער איז ער ביזי ער רעדט יעצט מיט זיינע מיט זיינע דזשענעראלס מיט זיינע ראטגעבער, אדער ער רוקט ער יאגט נאך זיינע פיינט און האלט אינמיטן די מלחמה האלטן, וכי דרך לוי, ער איז אפשר זייער מיד, אפשר איז ער געגאנגען אביס כסא יעצט. ער איז יעצט ווייסט צו האלטען מיטן הכנות יעצט זאל שטערען נישט דיין ער האט דיך חוזק געמאכט פון דיין בעל אליהו האט דיך חוזק געמאכט אולי ישן ה' ויקץ אפשר שלאפט ער און ער דארפסט אים אויפוועקן אין אדער ווארדס וואס רעדט עטס דעם בעל דא איז סך הכל אל בעל יו נאו בול והבה בעידן טיהרא און ס'געווען אזוי נאכמיטאג וחייך בהון אליהו אליהו האט זיך צושמייכלט און געלאכט ער האט אפגעשפעט ואמר געזאגט קרוי בקול רב רוף אין א גרויסן קול הרי אתן אומרים דאך אלוהים עטס זאגט איך דאך

און זיי האבן זיך גענומען שרייען נאך גרעסער קול זיי האבן געפאלגט, זיי האבן גערופן מיט א הויעכע קול ווער איז גודל'דיג און משפטם און זיי האבן זיך גענומען זיי האבן געהאט א זייערע הלכות די בעל אז זיי פלעגן זיך צושניידן זיי נעמען זייער נעגל צושניידן זייער לאזן זיך גיסן בלוט פרובירט נאך מער זיך צוגאסן בלוט ווער איז גודל'דיג זיי האבן זיך צושניטן אזוי כמשפטם אזוי ווי זייערע הלכות איז בחרבות איבער רמ ח נישט נאר מיט די נעגל, מיט שווערדן איבער רמ ח מיט שפיזן עד שפך דם עליהם ס'האט זיך געגאסן בלוט דארטן, זיי האבן פרובירט אלעס וקראו בקול רב ווי עס חממ מ קענען מיר סיילן מיט סייפן מיט שווערדן איבער רמ ח און מיט שפיזן עד שטפך דם עליהם ווי לאנג ס'האט זיך פארגאסן בלוט אויף זיי, ויהי עס איז געווען כעבור הצהריים עס איז אריבערגעגאנגען נאכמיטאג ס'ווערט שוין שפעטער וועסט נביא. און זיי האבן געזאגט, זיך אויסגעטראכט נארישע נביאות, אלע מיני נביאות, אה, מיינט צו זאגן אז דאס, מ'גייט ווארטן, אלע מיני נביאות, פאלשע נביאות האבן זיי געטרייט צו זאגן, עד לעלות המנחה, ווילאנג ס'איז שוין אנגעקומען די צייט פון מנחה, ואין קול, ואין עונה, ואין קשב, ס'איז נישט געווען קיין קול, ס'איז נישט געווען קיין ענטפערען, ס'איז נישט געווען איינער וואס האט צוגעהערט, קיינער זעט מיט, גארנישט, דער אפגאט איז נישט געווען צו האבן. איך בין ביזי, סיגנאל, אַוט, גאָן, והוה כמהא באתי הרה, ושתתי עד למעשה מכוסה, ולאיז קל, ולאיז די אָנא, ולאיז די מייזעס, און וואָס זאָגט שוין ווייטער? פּורים וועט מען זען ווייטער. זאָגט דער הייליגער משל, שלמה המלך זאָגט אַזוי, גם בלא דעת נפש לא טוב. ס'איז אויך נישט גוט פאַר אַ סאָל וואָס איז וואָס איז אָן די וויסנשאַפט פון די תורה, ועץ ברגליים חוטא, און דער זינדיגער איילט זיך און טרעט מיט די פיס אויף די זון, זאָגנדיג דאָס איז אַ קליינע עבירה וועלכע עס טוען וואס טייטש א מענטש גייט און ער טוט זאכן וואס ער זאגט אה דאס מעג איך טון, וואס איז מיינט צו זאגן אז ער האט נישט קיין קיין פילטער שולחן ערוך האט נישט קיין מיינד פאר אן זיין זעהל, דאס איז נישט גוט פאר אים ווייל איינמאל ער הייבט אן צו שפרינגען אויף די אלע דאזשע עוונות ביי קייוואף ער הייבט אן צו טון די זאכן דעמאלטס וואס געשענט איז אז אז איטס זשאסט א א א רעביט איט גאוס קאמפליטלי דאון, מען פארלירט, ס'הייבט זיך אן מיט די קלייניקייטן, און נאכדעם איז זשאסט יור לוזינג די האול רעספעקט, רשי זאגט נאך מער, אז ס'איז דא זאכן וואס מען דארף האבן רעספעקט, און די טוסט א צווייטן מצוה, דארפסטו האבן רעספעקט, און דארפסט האבן מיינדפולנעס, און דארפסט קענען פארשטיין, א איש ואשתו, א מאן און א פרוי, ווען זיי זענען אין א רילעישאנשיפ, דארף מען וויסן ס'איז נישט נאר פאר אים, ס'איז פאר זי אויכעט, און נישט נאר פאר זי אויכעט, נאר מען דארף איר אזוי שטארק שעצן, און מער, און ליב האבן, און נישט סתם אזוי געגעבן אזא ווי מען זאגט אזא פאט אראפ אדער אזא מען זאגט עס דארף זיין מיט אזעלכע נישט טרעטן ווייל דאס איז זינדיג טאמער איינער גייט זאגט איך וויל איך טוהן עפעס אזאך און דו האסט אים סאו עס דארף זיין מיט מיט מיט אינטענשאן און מיט און מיט און מיט דעת איוועלת אדם תסלף דרכו וואס הייסט ער ווערט צו דעם צרה דרכו? א נארישע מענטש איז פארקרימט זיין וועג, א מענטש ניצט נישט זיין שכל, גייט אים עס פארקרימען זיין וועג, ווייל השם יזהר לבו, און אויפן אייבערשטן צארנט זיין הארץ, ווען ס'קומט אים די שטראף, ברענגט עס ברוגז אויפן אייבערשטן. דוד, וואס האסטו געטון דא? האסט דיך געמאכט, האסט דיך אליינס דיסטרויעט דא, און דו בלעימסט די אייבערשטער יעצט? הון יוסף רעים רבים, איינער וואס האט אסאך פארמעגן, האט אסאך געלט, ווען מען האט זיך פארקומט קומט ער פלוצלינג אזויפיל פרענדס, פלוצלינג, ודל, און ווען ער ווערט ארעם א ראי' פארט, ווי מיינע פרענדס? גאן! העלא, כ'בין יעצט מיין חבר, יא, כ'יאג מיך, ס'איז אווער, ס'איז גאן, עס איז איין פשט, און די אמת איז אז רבי נחמן זאגט אז ס'איז אמת טאקע אזוי, אז ווען א מענטש האט געלט איז ער קאנעקטעד מיט די צינור השפע, ער האט יעצט א וועג וויאזוי ער קען באקומען שפע פון הימל, און נישט נאר מיט געלט נאר מיט דעת און מיט שכל, און מיט און מיט גוטע עדווייס, ווען דעטס וואי ווען מענטשן פרעגן א עושר איך דארף עדווייס, איז עס ריכטיג, און ווען ער האט נישט די געלט בעט מען שוין נישט פון אים, אויך ריכטיג, ווייל ער האט שוין נישט די שפע קאנעקטעד. רייט? און נאך א פשט איז אויך דא אז מען רעדט דא פון נישט פון פארמעגן פון געלט, נאר מען רעדט דא פון פארמעגן פון חכמה און תורה, סאו איינער וואס איז האט חכמה און תורה, מענטשן דרייען זיך צענטער מיט אים, א צדיק, א רבי, מען וויל ווערן נענטער מיט אים, מען וויל קענען אים, מען גייט צו אים יום ולילה, מען קומט אהין הערן דעת, מען וויל עפעס הערן זיין זיין דאס, ודל, און איינער וואס האט נישט גארנישט קיין חכמה, האט נישט קיין תורה, מראיה פורעט, ווייניג פרענדס, עכט עכטע גוטע פריינד. עד שקרום לא ינוקה, א פאלשע עד וועט נישט גערייניגט ווערן, א מענטש וואס גייט איידער זאגן קעגן א צווייטן ראנג זאכן אדער בארעדן א צווייטן עט נישט ווערן ריין כאטשיג אז ער קען מיינען אז קיינער ווייסט נישט, איך האב געזאגט וואס מיין איך האב עס געדארפט זאגן, דער אייבערשטער ווייסט יא, און לא ינוקה עט נישט ריין ווערן, ופיך כזבים לא ימלאו. און דער וואס רעדט פאלשקייט וועט נישט געראטעוועט ווערן פון שטראף, דער אייבערשטער האלט קאפ פונקטליך, האסט בארעדט א צווייטן מיט א זאך וואס איז פאלש און נישט אמת געווען, עסטו באקומען דיין שטראף. זאגט די הייליגע משנה, מסכת שבת פרק ק א, ווערסט נישט דערשראקן, ס'דא מענטשן וואס ווערן דערשראקן בשניות, היינט איז דא א קליינע היסטארישע קליינע איך ווייס נישט וויאזוי זיי האבן געוואוסט אז ס'גייט זיין היינט טענה'ס אסתר, ווייל ס'איז נאר דריי משנה'ס, לאמיר אריינגיין אין משנה מסכת שבת פרק קכ א, נוטל אדם את בנו, ווען א קינד וויינט, די קינד וויל די טאטע זאל אים אויפהייבן, איז עס אזוי וויכטיג אז ער קען אים אויפהייבן ואבן בידו, אפילו ער האט א שטיין אין די הענט, וואס בעצם א שטיין איז מוקצה, וואלט איך געווען זאגן ני, מוקצה מ'טאר נישט, ניין, דיין קינד איז מער וויכטיגער, אזוי ווי רשי זאגט אז די קינד וועט ווערן טרויעריג טאר מען נישט, און דיין עבודה איז צו מאכן דיין קינד הייפ העפי, דיין קינד קומט פאר אלעם, סאו במילא ווען דו זעסט דיין קינד איז טרויעריג אדער עניטינג, אדער אפילו סתם אזוי, ווילסט ארויסווייזן ליבשאפט פאר דיין קינד, הייב אים אויף אפילו האט ער שטיין, זיי האבן נישט קיין פרומער יעצט דא, אפילו האט ער שטיין אין די הענט, הייב אים אויף, אויב בידע און די שטיין איז אין זיין הענט, דארפסט ער נישט מורא האבן, קענסט עס טון, נאך על כולו און אויך א בעסקעט ס'האט עסן און פרוכט אין דיינינג, און דו מוזט יעצט געבן די עסן און פרוכט, האסט געסט, און דו ווילסט געבן די עסן און פרוכט, אדער פאר דיין ווייב, דיין קינדער, אדער דיין ווייב וויל ברענגן פאר די מאן און די קינדער צו עסן, סאו, און ס'ליגט אין מיינוג א בעסקעט אויכעט א שטיין, א שטיין איז מוקצה, והוא עיב מתוכו, און ס'דא א שטיין אינעווייניג, און מ'טיילט ארום תרומה, מעג מען עס נעמען? מעג מען עס נעמען? און מ'טיילט ארום תרומה טמאה, מ'מעג מ'טיילט זיין תרומה נאר וואס איז טמא, אם המתו צוזאם מיט ריינע, ואם אכילה מצוזאם מיט כלומר, וידו אומר, אף מעלת המדימה, באיכילא מאי, מדימה מיינט מה ד מה, מה ד מה, זאגט ער, אויסגעמישטע תרומה, יא, באיכילא מאי, מיט הונדערט און איינס. סאו בעסיקלי וואס ער זאגט דא איז, אז ס'דא א זאך וואס הייסט, באסעס לדבר אסור, א טייטש וואס האט לייכטערס אויף דעם, כ'רעד שוין ווען די לעכט איז שוין אויסגעלאשן, טאר מען נישט אויפהייבן פון טיש ווייל מ'דארף די ספעיס און עס אוועק לייגן, אבער אויב ס'איז דא אויף די בשעת בשעת בין השמשות איז אויך געווען א דבר המותר, איז דא מענטשן וואס לייגן ארויף א סידור, אדער א שטיקל ברויט, א חלה, אדער א רינגל, דו לייגסט ארויף אויף דעם טאץ וואס געשענט איז אז ס'ווערט א בסיס לדבר האסור ולא לדבר ההיתר, און דעם היתר ווערט פאוערפול גענוג אז ווען די לעכט לעכט זיך אויס דעמאלטס איז שוין נישט קיין פראבלעם עס זאל זיך אנצינדן אדער אויסלעשן, מעגסט געהעריג אויפהייבן די טאץ פון די לייכטערס און אוועקרוקן צו זיין פלאץ ווי צוויי אינאיינעם. ס'איז הלכות וואס ס'איז גוט צו וויסן, סאך מאל זאגט מען אז מ'ווייסט הלכות מער ס'לוינט זיך ווייל ס'ווערט גרינגער אידישקייט ווען ווען מ'איז סטאק און מ'ווייסט נאר די פאר קלייניקייטן וואס מ'האט זיך אויסגעלערנט אין כיתה ח' איז בלייבט מען סטאק אין זעלבן זאכן, ווען מ'לערנט אביסל מער ווערט מען געוואר אה איך מעג רוקן די לייכטערס נישט הער אויס ס'איז דא רולס און ס'איז דא וועגן ווי אזוי און קענסט עס טון. משנה בית, הוא אבן שעל פי החביות, די קאווער פון די גרעיפ דזשוס, ס'איז דא א שטיין אויף די פאס, יא, איז די אבן פון די חביות, ווי די אויבן פון די חביר ס מ, ווי די קבר, ווי די קבר! ער האט א א חביר ס מ און אויף דעם איז דא א שטיין, א שטיין טאר מען נישט טאטשן, סאו וואס איז וואס איז נעם איך עס אראפ? מטה על צידה, מעג ער בייגן דעם חביר ס זייטיג דערווייל נאר ווי נאר פעלט עס פאלט אראפ, הוספ בין החביר ס מ הגביה, מעג ער עס אויפהייבן און מטה על צידה און זאלסט בייגן זייטיג ווי נאר פעלט עס פאלט אראפ, מאה שעל הקאר, ס'איז דא געלט אויף א קישן, נוהר ס קאר מעג ער אפשאקלן דעם קאר ווי נאר עס פאלט אראפ, הוספ דערויף לשלשת, ס'איז געווען לשלשת, לשלשת, וואס מיינט לשלשת? גיב זיך א EMP. שוין מאנגל געקומען צו א קאל און יענער זאגט באמערקט? וואס? א מעדיק, סארי וואס האב איך געזאגט? וואס האב איך געזאגט? EMT? חס ושלום, חס ושלום, א מעדיק! אטענשאן שדכנים, מיר האבן מעדיקס דא, ער איז געגאנגען אין סקול, איך ווייס נישט וויאזוי מען האט נישט אויסגעלאזט די חלק, אקעי ער האט אלעס געלערנט. פארשטייסט וואס איך מיין צו זאגן אז איינער האט אויב קומסטו צו א קא און די זעסט אז נעבעך ער פון זיין גרויסע דאס ער געווארן דייעריעט נישט נישט אלעס גערעדט יא מ'האט נישט געזאגט לייג שלעש עס מיט אנדערע ווערטער סאו וואס געשענט איז אבער דא איז שבת מעג מען וואשן שבת מ'טאר נישט וואשן שבת סאו וואס טוט מען מקנחה בסמרטוט מ'מעג עס אפוואשן מיט א שמאטע סמארטוט איז שמאטע. מען מעג נעמען א שמאטע און געבן א וויש אפ. הוצאה של ר, אויב ס'איז געווען אוו פר, וואס דאס איז נישט קיין פראבלעם מיט וואסער, ווייל ס'איז נישט דא קיין סחיטה. די סמארט די אנדערע איז דא א פראבלעם מיט מיט מיט סחיטה מעג מען עס מיט א שמאטע אפווישן. אבער הוצאה של ר אויב ס'איז געווען פון ר, נעמטס מקנח נושאים עליהם מים עד שתכלה מעג מען גיסן וואסער ווילאנג ס'קומט אראפ. בשם אמר רבנן, משנה ג, בשם אמר רבנן זאגט אזוי, מגביהים מן השלחן עד צמות הקליפן, מען מעג אויפהייבן פון א טיש, אמאליגע טישן זענען נישט געווען אזווי היינט קאנעקטעד צו די פיסלעך, ס'איז געווען א פרעים אונטן, און די טיש איז געווען אזויווי א טיש תחת, מ'האט עס אראפגענומען מ'האט עס אפגעשאקלט אינדרויסן, ס'איז געווען אזא ברעט אויבן, דאס האט מען אראפגענומען. יעצט וואס איז אויף די טעבלעט אויף דעם דאס איז דא ביינער מיט שאלאכץ וואס איז בעצם א מענטש גייט עס נישט עסן סאו וואלט איך געוואלט זאגן ס'איז מוקצה, זאגט ער מיר ניין מ'מעג עס אויפהייבן די גאנצע זאך אין עס ארויס פארוואס? ווייל ס'איז נאך גוט פאר בהמות פאר קעצעלעך פאר דאגיס איך געב פאר די טשיקענס

עסקן, וואס טייטש היינט איז פלעסטיק, וואלט עסקן, מקנח בו, מעג מען וואשן מיט דעם ואם לאו איין מקנח בו. חכמים אמרו ביין כך וביין כך ניטל בשבת קאן מען עס נישט ווייל איין מקבל טמא עס נישט מקבל טמא. זאגט די הייליגע גמרא משא כ האר וכו' וכו' אמר רבי חייא בר א שבת קיב מ בית אמר בית ארי' האסטו א ספאנסער פאר היינט? שיער, דיין פעטער, דיין דיין דיין חבר. טענעס אסתר. טענעס אסתר, נו היינט איז טענעס אסתר. עטס געוואלט טענעס אסתר פאר אים? יא?
יעצט איז דא די ווידיאו, קען איך יעצט זאגן?
יא, מען הערט נישט שמועסן. ניין, מ'דארף נישט קאטן, פארוואס? יא? פארוואס? ווילסט איך זאל וויסן אז ס'איז דיר? כ'קאט עס נישט ארויס. הע! אן א נאמען, אן א נאמען, ס'איז דא איינער וואס האט געספאנסערט די היינטיגע שיעור, אין זכות פון א בחור פון אונזער ישיבה וואס איז א מעדיק, אן א נאמען. אנאנימוס. אנאנימוס, אנאנימוס איז די ווארט, אן א נאמען. אה, אן א נאמען. אן א נאמען, אן אנאנימוס. ני, טענות עסטער. וואס איז דאס א האללעלעס? יעצט מעג מען שוין, יעצט מעג מען שוין. אקעי, סאו די היינטיגע שיעור איז געספאנסערט, אפשר גייט מען יא ארויסקאטן די שטיקל און לייגן אין די בעגינינג. די היינטיגע שיעור. אין די בענינגינג. די היינטיגע שיעור איז געספאנסערט דורך א אחד פון די פון די תומכי חק, ער וויל נישט זאגן זיין נאמען אבער ער וויל עס טון אין אנער פון איינער פון אונזערע תלמידי הישיבה,

מעות, געלט, אויב געלט איז געלעגן ש על הקרח אויף קישן, יא, סאו עס איז אויפשאקלן די קישן און דאס געלט וועט אראפפאלן אויף קישן, כהער אז וועגן געלט האב איך מיך דערמאנט וועגן דעם, א בארג מיט געלט האב איך מיך דערמאנט פון נישט נישט אלץ געלט, אקעי, אמר רבי חייא בר אשר אמר רב, האט רבי חייא בר אשר געזאגט נאכזאגן רב, לא שני אלא בשכח נאר האט ער מיט פארגעסן, נישט לכתחילה לייגטס אויף די קישן, אקעי ווייסטו וואס, און איך לייג עס יעצט אראפ דא און שבת וועט עס קומען שאקלן, ניין ניין ניין, מען האט אויך פארגעסן, אויב בין איך אויב לייגט זיך לכתחילה נעשה בשר לדבר האסור ווערט עס א בעיס ווערט א בשר לדבר האסור, אמר רבא בר חנא אמר רבי יוחנן, לא שני אלא לצורך גופו, נאר עס איז לצורך גופו אבער לצורך מקומו, מטלטל לוי ועודנו עליו, ער מעג עס מטלטל זיין אפילו ווען עס איז נאך צוזאמען אויף דעם, מען דארף נישט אראפווארפן די געלט. וכן טוען חיוב ארבע מדיפתא לא ישן אלא צורך גופא אבל צורך מקומו מותר דארף אויבן ארויף אמר רבי שריה האט רבי שריה געזאגט שכח אדנע כ בחצר איינער האט געלאזט א בערזל אין חצר מניח אולי קיקער מעג ער דארף לענגן שטיקל ברויט האט איינער געהאט א קינד מטלטל א מטלטל זאמד אמר רבי יצחק שכח לבינה בחצר רבי געלאזט א ציגל אין חצר מניח אולי קיקער לייגט דערויף א א ברויט האט איינער געהאט א קינד מטלטל מקען א מטלטל זאמד אמר רבי יהודה בר שילא בן רב אסא פעם אחת שכח דיסקיה

די בעה ב איז געקומען בשעה עלות רבי יוחנן געפרעגט רבי יוחנן, וואו האט מען געזאגט הניחא ליה קיקא וואו קענסטו פארן א ברויט האט ער אים געענטפערט מיט אלדא מיט אלזא און ממה זיתרא היחסר ככל הנ ש מצא בשכח די אלע הלכות וואס מען האט יעצט געלערנט איז נאר טאמער מען האט פארגעסן אבער לכתחילה טאר מען עס נישט טון רבי אשר אומר אפילו שכח נהמא ליה אפילו מען האט פארגעסן זאל מען עס אויך נישט טון ולא יאמר קיקא אוי תינוק, ער איז למעשה ב ב אז דען האט מען גערעדט וועגן קוקן א תינוק, אויב ס'איז דא א מת און ס'איז נישט זיין קיין כבוד, און כס'איז זיין א כבוד א מת זאל נישט ליגן אין די זון, טוט מען אזוי מ'לייגט ארויף א ברויט אדער א קינד כדי מ'זאל קענען מתעלת זיין. אביי מיין איך קאפא א קיפא איי. אה דאס זוכט איר יעצט? אה ניין. סארי כ'האב געמיינט א קאפא א קיפא א קאפל אויפן קעפל. ניין ניין ניין ער מיינט עפעס אנדערש. א לעפל פון בינטעלעך צו אויף די בינטעלעך צביעה, אזוי קענען זיי ארויסברענגען אין שבת. רובא מיין איך, רובא גלייגט סכינא, א מעסער, א בר יונה און מטלטל אויף א רויע טובה, טוב, און מטלטלין און און מטלטלין. אמר רבי יוסף, כמה חריפה שמעתא דדרדקא, ווי שארף זענט עטס קינדערלעך, קינדערלעך טייערע, ער האט זיי גערופן קינדערלעך ווייל ער האט גערופן אביי ורבא, קליינע קינדערלעך, ווי שארף זענען די הלכות, זיי מיינען זיי זענען שארף אין לערנען האט ער געמיינט צו זאגן, זיי חוזק געמאכט זיך כאילו. איי מאד אמר רבנן, ווען האבן די רבנן געזאגט אזא אזא מין היתר צו מעגן מטלטל זיין א מקצה זאך אין שבת, ביי א בייטל מיט געלט, און ס'ליגט אין א אפענע פלאץ, ווי עס קען זיין פאר די מענטש א געלט שאדן בשכח, נאר אויב די מענטש האט זיך פארגעסן פארהאלטן פארנאכטס לכתחילה מי אומר, אבער לכתחילה מעג מען זיך טוהן, האבן די חכמה געזאגט, אמר אביי, אי לאו דאדם חשוב אנא ווען איך בין נישט קיין חשוב'ער מענטש, און איך בין מחמיר אז מענטשן זאלן זיך שפן איר אפלערנען מייקל צו זיין וואסירם, קאפא א קופה למה לי, צו וואס דארף איך ארויפלייגן א לעפל צו מעגן שבת מתעתד זיין, וחוזר למזג עליי, די ווינטער זענען דאך רעווע מען זאל אויף זיי זיצן, געמיינט עס איז ענער וואס ער שמוץ אן, נאר וויבאלד איך בין א חשוב'ע מענטש און יעדער איינער גייט מיך אנקוקן וואס זיי צו טון, האב איך געמאכט מקפיד געווען דאס טון אויף א חומרא. אמר רבא, א נא, איך, אי לעבוד אדם חשוב אנא, סכינא אבר יונה למה היא, וואס דארף איך ארויפלייגן די מעסער אויף דעם יונה, הוא חזיר לאמצע, און מענטשן וואס עסן רויע, ס'איז דא אזוי ווי ס'איז דא רויע פיש הייסט סושי, רויע פלייש הייסט אומצה, מ'דארף רעדן צו די חברה, די די טויגליכע למשל דער שביתא משה פון מיין פריינד דער משה, ער מאכט זיך שביתא, ער איז א פיש גייער, אקעי מ'דארף רעדן צו איינער פון די פלייש גייערס, זאל מאכן רא, אזוי ווי עס איז דא רא סושי, רא פיש, מ'דארף קיין קיטשן, קארפאטשיאו איז רא מיעט, ביסט גערעכט, או, אומצעס קארפאטשיאו, סאו איינער זאל מאכן קארפאטשיאו, און אזוי ווי ער רופט עס פיש שביתא, קען ער רופן קארפאטשיאו און איך רופן אומצע. היינט האבן מיר אמצע, פיינע אמצע, אקעי. כ'ווער הונגעריג יעצט, אין טעם עסט ער אויב נישט אמצע, העלאו. טעמע, די גאנצע טעמע וואס מ'מעג מיט אלץ דאן די שטיקל פלייש די חזר'ל אמצע ווייל ס'איז ראוי צו ווערן געגעסן רויערהייט, הלואי חזר'ל אמצע לוי, אויב איז ער נישט וואלט נישט געקענט עסן איז נישט קען מען עס נישט מיט אלץ דאן איז דאך ראוי פאר א קאץ צו עסן, א קאץ זאל קענען עס עסן רויערהייט, לממרא וועלן מיר זאגן די רבי אבער כרבי יודע'ס תפילה, א רבי האלט נישט אזוי ווי רבי יהודה, וואס רבי יהודה האלט אין מסכת ביצה. אז וואס איז ראוי פאר א מענטש איז נישט ראוי פאר א כלב צו עסן, ווייל עס איז מוקצה און מ'טאר עס נישט מטלטל זיין, ואמר רב לא שמעי, רב האט דאך געזאגט פאר זיין משמש, צו זיין באדינער אין יום טוב, תביא לי בר אבזר, ברענג מיך אפ א גאנז, ישתיים לי על השדרה, און די געדערים וואס איך עס נישט ענוועגס פון די גאנז, זאלסטו ווארפן פאר די קאץ, זעסט דאך אז מ'מעג עס יא. און זעסט אז רובא א כאטש איז היינט נישט רובא פאר א מענטש עסן ווייל ס'איז נישט די סדר אבער נעכטן ערב יום טוב איז די גאנצע יאר געווען רובא פאר די מענטש עסן זעט מען דערפון אז רובא האלטן נישט ווי רבי יהודה ענטפערט די גמרא הוסה און דארט ביי די געדערים פון די גאנז כיוון די מסריח ווייל ס'גייט צורח'נען ס'גייט די קאליעס גייט ווערן לא תאמר לאטמער ס'איז ביינאכט נישטא קיין פריזער קיין פרידזשער דאטע לאווי ביי עסמאל האט די מענטש און ערב יום טוב זינגען געהאט אז ווען מ'וועט שעכטן די גאנז זאל מען געבן די געדערים צו די קאץ. זאגט די גמרא, מילא איז עס נישט מער מקצה, זאגט די גמרא הכא נמי מסתברא, אזוי אויך איז דא סברא דא, דרבה כרבי יהודה סביר ליה, אז רובא האלט ווי רבי יהודה וואס זאגט אז מקצה איז אסור, די דורש רובא רובא געדארשן, אישה לא תקנס בביתה בעצם, ליטל נמי עיר, א פרוי זאל נישט אריין גיין אין די שער וואס איז דא אלע די העלצערעך דארט און צו נעמען ארויס צו פלאמען די פייער אין אויוון ווייל סתם האלץ אין יום טוב שטייט צום הייצן, און נישט מען זאל עס מטלטל זיין ווי א כלה, ואיד שנשבר, און אזא שטיק האלץ אויב עס ווערט צובראכן יום טוב אסור להסיקו ביום טוב, טאר מען נישט דערמיט הייצן אין זעלבן טאג יום טוב, ושמא סיקו בכלים, ווייל מען מעג יום טוב הייצן מיט האלצערנע כלים אינגאנצן, איין מסיק משב ר כלים, אבער צובראכענע כלים טאר מען נישט ווייל דאס הייסט נולד, ס'איז ווי היינט געבוירן געווארן א נייע מין האלץ. שמע מנא, פון דעם געדרינגען אז רבא האלט ווי רבי יהודה במקצה. זאגט די הייליגע זוהר הקדוש ליסטן טו איט ווערי קערפולי, די היינטיגע זוהר איז ממש קומט אריין ממש אזוי אזוי קלאר, ס'איז דא היינט אזויפיל שונאי ישראלים און די קוקסט אריין אויף די די ניק שערלי'ס מיט די טיילער וויאזוי הייסט ער די שייגעץ טיילער נו און און די און די טיי און די און די און די אנדערע חברה טעלער קען דאס אן די אלע חברה ווייסטו גוט איין זאך אפילו פארדעם וואס זיי האבן ארויסגעגעבן האבן זיי אויך נישט ליב געהאט זיי האבן נאר געזאגט אויפן גוטן תירוץ און במילא זענען שונאי ישראל און זיי האלטן און איין זאגן אה גאט האט ענק האט ענק שוין איבערגעלאזט ח ו חס ושלום גאט האט ענק געטשוזט אבער ער האט געמאכט א מיסטעיק ער האט אופס און ער האט געטשוזט א צווייטן ס'הייסט די אייבערשטער קען מאכן מיסטעיקס סיריעסלי דו ביסט א מענטש וואס גלייבסט אין גאט? א מענטש וואס גלייבט אין גאט איז אז דער אייבערשטער האט האט ווייסט וואס ער טוט, ווייסט ער דער אייבערשטער מאכט נישט קיין שום מיסטעיקס נישט, און דער אייבערשטער זאגט דאך אז איך האב דיך כבחו ובחר לו לי ואמס גילו, און נישט דא אזאך אז ער קען זאגן אקעי איך האב דיך געטשוזט אבער מארגן גיי איך טשוזן יענעם וואס גייט גלייבן אין א מענטש, סיריעסלי? נאו. אבער זיי גייען און זיי מאכן חוזק פון אונז, און זיי פארשעמען צו זאגן יא יא, ער איז נישט ארויסגעווארפן פון הונדערט און נײַן קאנטריס, אפשר קענט עטס אליינס קוקן אינעם שפיגל פארוואס מ'ווארפט ענק ארויס, הא? ס'איז ענקער שולד, און אלע מינע אנטיסעמיטישע זאכן, עטס עסט בלוט פסח, און עטס טרינקטס דאס מיט אלע דעווילישע זאכן, סאו די אלע שונאי ישראלים האלטן און איין חוזק מאכן פון אונז, און זיי זאגן אונז. אז אז ס'איז דא אזויפיל, עטס עטס זעהט זיך די אייבערשטער האט ענק פיינט וויפיל צרות עטס גייטס דורך, און אונז אידן ווייסט מען איין זאך אונז האלט מען זיך אן אויף איין זאך, ס'איז דא הבטחות אין די תורה אין די נביאים אין כתובים זעהן מיר ווי די אייבערשטער זאגט אונז צו אז אין די ענד אוו דעיס גייען מיר עטס באקומען אלע די הבטחות און במילא אונז גלייבן מיר באמת שלמה ווען אונז וואלט נישט געגלייבט וואלט מען געווען ממש דעפרעסט און אויף צרות, אונז ווייסט מיר אבער ח י אז אז אפילו זיי פארשעמען אונז דאך גייט גייט למעשה אנקומען די די מאמענט ווי אזוי אייבערשטער גייט אונז אלעס צוזאגן אלע זאכן וואס ער האט צוגעזאגט גייט ער אונז געבן, און די גוים זאגן אז זיי האבן א ראיה פון אונזער תורה, אין די תורה שטייט אז עשו שטייט בנו הגדול און יעקב איז בנו הקטן, און זאגט ער ווער ווערט אנגערופן גדול? דער אייבערשטער, נו קהל הגדול הגובר והנורא, סאו די אייבערשטער איז גדול האט ער געטשוזט די גדול, די עשו און נישט אונז, אזוי טענה'ט ער אזוי. און ער זאגט אז סגייט און די גוים זאגן סגייט זיין א סעקאנד קאמינג און דעמאלטס גייט קומען יאש כ אראפ אויף א רייד נאר פאר דאס און ער גייט מען גייט אויסהארגענען אלע אידן די אלע מיני זאכן יא סיריעסלי ניין די הבטחות איז געזאגט געווארן פאר אונז און סאו און מ'שטייט דארטן. סאו לאמיר אריינגיין אינעווייניג און זעהן וואס די זוהר הק' זאגט. זוהר חלק ב', פרש כסיסו, דף קפ ח, עמוד ב'. פסל רחב יוסף אמר, רבי יוסף האט אנגעהויבן צו זאגן דאס שטייט אין ישעי' הנביא, הן יבושו ויקומו מיר זיי וועלן זיך זיי וועלן פארשעמען ויקומו און זיי וועלן פארשעמען אויך נאך א לשון פון פארשעמען כל הנחרים בך די אלע וואס רעדן

וכו' מקצתיו ברייתא, ווען נישט די אלע גוטע זאכן און די אלע צוזאגן וואס ס'שטייט דארטן און זיי האפן פאר דעם, חקאן זיי מחכים כל יום שיבוא, און זיי זעען ס'שטייט געשריבן אין די תורה, לא היו יכלין למעיקים ולמעיז בגלותא וואלטן זיי נישט געקענט אויסהאלטן און נישט געקענט שטיין און אויסהאלטן דעם גלות. אבל וואס דען? אבל וויבאלד אזל ביי בן בראשית, זיי גייען אין בית מדרש, פסח'ן ספר און זיי עפענען א ספר חמה און זאל זען כל און טובין דקומן חקה און אלע גוטע זאכן וואס זיי ווארטן אויף, וכמו כתובין באורייתא עס שטייט אינדער געשריבן אין די תורה די אלפתח לו אין קודשא בריך די אייבערשטער האט צוגעזאגט אולי אויף אים די אייבערשטער האט אונז צוגעזאגט אז ס'גייט אז משיח אונז גיימער ווערן אויסגעלייזט אונז גיימער צוריק אהיים גיין אין אונזער לאנד און מ'איז נחם בגרסאיהן דורך דעם טרייסטן זיי זיך די כלל ישראל אפילו אין זיי זענען גלות אין די שווערסטע צייטן, ושאר עמים ביז דערווייל, די אלע די אלע נעישאנס די אלע גוים, מחרפין ומגדפין לוי, זיי האבן פארשעמען און זיי מאכן חוזק פון זיי, ואמרין און זיי זאגן אני אלהיכם ווי איז ענקער גאט, אני ננטבון ווי איז אלע טובות די אינן אתן אמרין דזמינן לכם וואס איר זאגט אז עס איז ווייט ענק אפ, וכי כל עמא דעלמא יחוס פון מנעכי. אלע אומות שעמען זיך פון ענק. אז דוד כסדר שטייט אין פסוק שמעו דבר השם הערטס גוט צו די דבר השם החרדים על דברו די וואס האבן מורא פון זיין רייד אמרי זאגן אחיכם ענקער ווי די שונאיכם וואס האבן ענק פיינט וואס מיינט די פסוק מאי וואס איז די כוונה פון דעם החרדים על דברו ווער איז די חרדים על דברו אינען די סבלה כמה בישן דאס זענען חרדים מיינט צו זאגן די אידישע קינדער וואס זיי האבן מורא וואס האבן זיי מורא ווייל זיי ליידן מיט מצות זיי ליידן צאם אזויפיל צרות און ס'שטייט כמה שמועות וויפיל נייעס איז דא יעדן טאג אין די נייעס, מ'קוקט אריין אין די נייעס היינטיגע צייטן, שמא אילן על אילן, אילן בשר אילן, נאך און נאך צרות און נאך און נאך שווערע שרעקעדיגע זאכן, עס קוקט אויס יעדן טאג איז דא נאך אן אנדערע נעשאמע וואס וויל דיך פארטיליגן און אונטערברענגען, אוי ווי חרדי אליין, זיי האבן מורא, זיי ציטערן, וואס גייט זיין נעקסט, וואס גייט ווערן, אוי מ'גייט שוין אן ווייטער קענסלען פלייטס יעצט דארטן, מ'גייט שוין יעצט דעיס, מ'גייט שוין באמבעדירן יענע נעישאן, יענע פאלק, יענע דעיס, און זיי כאפט א מורא'דיגע שרעק, כמו דעת אמר אזוי ווי שטייט אין פסוק אין ירמיה כי וגומר קול חרדה שמעני, א קול פון ציטערניש האבן מיר געהערט, פחד, ס'קומט נאר, שמעני פחד, האבן מיר געהערט פחד פאר איין שלום, ס'איז נישט דא קיין שלום נאר מלחמות, און איך פאריידן טו דיר, זיי האבן אלעמאל מורא על דבריו, זיין רייד, כדת עבד דינם, אז עס וועט געשען דינם, אמרי, האבן זיי געזאגט, אחיכם, ענקערע ברידער, זיי וועלכע ברידער? שונאיכם, וואס האבן ענק פיינט, ווער איז די שונאיכם? איל און אינן, די זענען אחיכם בני עשיו, די ברידערס עשיו, וואס איז הלכה בידיעה עשיו שונא ליעקב, די זענען זיינע פיינט, זיי האבן דיך פיינט, מנעדיכם, זיי טיילן זיך אפ פון דיך, זיי, זיי שיידן זיך אפ, זיי פארעקלען זיך פון דיך, זיי רופן ענק אזוי ווי א נידה, זיי טיילן זיך אפ, כמו דארט אמר, ווי שטייט, צי ר'טמאי קרי ל'מאי, זיי זאגן, רופן אונ, זיי רופן אונדז אן, טמא'נע אידן. זיי רופן אונז אן די דעוויל, די דימאניק דזשוס, קוק אן די, כ'וויל נישט זאגן זייערע נאמען אפילו, די לעת עמד קומט מבזים להם באמתע, עס איז נישט דא א פאלק ווי זיי, זענען מבזה אזוי שטארק אין זייער פנים, און ראקן ביים פיין, זיי שפייען אין זייער פנים לישראל פאר די אידישע קינדער כבני אדם, עס איז נישט דא קיין איינער אזוי ווי די בני אדם, וואס זיי טוען אזויפיל מבזה זיין די אידישע קינדער, ואמר לחילים סאבן גענידער, זיי זאגן יעדער איינער איז אזוי מיעס און אזוי טמא, אזוי ווי הנידה ודאי מנעדיכם, און דאס איז וואס מיינט די ווארט מנעדיכם. און ווייטער שטייט למען שמי יכבד השם, אהנן דאמרים בנוי דאל חי די בן יסיאקה שמוי, די גוים זאגן אז אונז זעמער די בני אל חי, אזוי זאגן די גוים, וואס אונז וועט די, דורך אונז וועט מכובד ווערן זיין נאמען, אונז זעמער סאך נענטער צו אים ווי ענק, אהנן שלטינן על עלמה, אונז וועלמער געוועלטיגן אויף די וועלט בגין ההיד העיקר גדול, פארוואס? ווייל דער וואס ווערט אנגערופן גדול, ווער איז אנגערופן גדול? עשיו, אזוי ווי שטייט עשיו בנו הגדול, איבער שמו די עיקר הקדוש ברוך הוא איז גדול, און דער אייבערשטער ווערט אויך אנגערופן גדול, עס שטייט גדול השם ומלא מועד, אנן בני הגדול ואי גדול, והדר למען שמי יכבד שם, אזוי זאגן די בני עשיו, אלזא דער אייבערשטער וויל אונז אויסדערוועלן, נישט ענק. הבל איתן, אבער ענק זעירין בן מקהלה, ער האט אונז קלענער פון אלעם, יעקב, בנו הקטן, כסיו, אני ארייך, און ווי איז ענק א גאט, אני אינן תבואן, ווי איז ענקער היינט טובות, די יחספון, וואס ער האט צוגעזאגט אז. דורך זיי דורך דעם וועלן פארשעמט ווערן כל עמיו אלע פעלקער און חטא וועט די לאך אהן פון ענק און שמחה מיין יתן און זיי זאגן ווער מיין יתן ונראה בשמחתכם כמו דאתן אומרים יא הלוואי וועט מען שוין זען און מ'וועט זען מ'וועט שוין זען דעמאלטס ווי זייער ענקערע שמחה איז אזוי ווי עטס זאגטס והי' יבושי און זיי זיך שעמען רוח קודש אומר והי' יבושי סי כמאן דתולע קללות'ן ביי אחרות אזוי ווי איינער וואס לייגט אראפ די קללה אויף א אנדערעם יא מ'וועט זיך זען זיי זאלן זיך שעמען וועגן די אט נאמען דיך דיין יבוש ויקום מיר, ווייל זיי עטס זאגטס אז דעמאלטס גייען זיי זיך פארשעמען אלע גוים, און וועגן דו ריח קדשו אויף אמך מיר לך, דער ריח קודש זאגט אז היים יבוש איר ווער זיי, די אומות העולם וועלן זיך שעמען מיט צו סוף, ווייל דא און אויף דעם שטייט היים יבוש ויקום מיר כל נכרים בך, אלע וואס רייצן זיך און דיך צום סוף וועלן זיי זיך פארשעמען מאי כל נכרים בך, איז כפי ונחיריים ברגזי אלך בגלויות איז דא אז זיי האבן פארשטארקט זיי, אזוי ווי ווען איינער רעגט זיך אויף קומט ארויס פון די נאז לעכער אזעלכע א צארן אזוי ווען אזוי כעס אויף דיך אין די גלות ויהי זמר אין יענע צייט יבושו ווי קולמי און אזוי זיי זיך שעמען מיט כל טובים און אלע טובות די יחמם זיין זען להון ישראל וואס איז גייט קומען פאר די אידישע קינדער אזוי האלט מען עס יעצט דא אויך איז דא א מעשה פון בשם הקדוש ער איז זיך אמאל געגאנגען טובל'ן אין טייך און ער האט זיך מטהר געווען מיט אלע זיינע וועגן מ'קען זיך פארשטעלן בשם דער ווען זיך געטובל'ט ער איז נישט געווען סתם א טבילה ער האט זיך געגאנגען טובל'ן ער קומט ארויס זעט ער א באנטש מיט גוים קומען אנטקעגן זיי ווילן אים אטעקן און און רבי שלום קוש האט געזאגט אוי וויי איך האב מיך יעצט גערייניגט, און ער האט נישט מורא געהאט פאר די קלעפ, ער האט נאר מורא געהאט אז די טמא'נע גוים גייען מיט אים מטמא זיין, און אזוי ווי ער אזוי ווי ער טראכט דאס קומט הערט ער ווי אזוי איינער פון די הויפט פון די הויפט פון די פון די קליקע דארט האט גערופן ריר נישט צו דער טמא'נער איד, אזוי האט ער געזאגט ריר נישט צו דעם איד, האט זיך צושמייכלט זיי זייער גוט האלט מיך אלס א טמא'נער איד, ס'מיר בעסער אזוי, און און פיצא פון דיר, וועגן די זעלבע זאך אויך די היינטיגע שונאי ישראל זאגן אונז זעמיר טמא'נע, שטייטס גוט, שטייטס אוועק פון אונז טמא'נע מענטשן. שוין געוואר געווארן אז ס'איז די גרעסטע ברכה דאס, מ'זאל שוין זוכה זיין אז משיח זאל קומען, דאס האב איך געטראכט וועגן קאנטאמינעישאן אז איינער איז איינער איז זיך ארום און געט קאנטאמינעיטעד, קאנטאמע איז קאן מיט טומאה, טמא, קאנטאמינעישאן איז מיט טומאה, טמא ווערן, אקעי, זאגט די הייליגע הלכה, רמב ם הלכות קרישמע פרק ג', נשים, פרויען, ועבדים און קנעכט און קטנים און קליינע קינדער פטורים מקרישמע זענען פטור פון ליינען קרישמע, אבער מלמדין את הקטנים לקרוא, מען לערנט אויס פאר קליינע קינדער יא צו ליינען בא אין נוסח אין די צייט ווען מען דארף ליינען, און מברכין מען מאכט די ברכות לפני ולאחרי פון פאר און נאך דעם, פארוואס? כדי לחנכן למצוות, נישט ווייל זיי זענען מחויב מלא קרישמע, נאר ווייל אונז זעמיר מחויב זיי מחנך צו זיין מיט מצוות, מי שהיה ליבו טרוד אויב איינער איז געווען אויסגעמאטערט ונחפז לדבר מצוה, און ער פארטראכט וועגן א מצוה און ער איילט זיך צו טון א מצוה, איילט אים מיט צו טון א אנדערע מצוה, פטור מכל המצוות און קרישמע, אדער פטור פון אלע מצוות און קרישמע, איינער איז ביזי יעצט און ער ראטעוועט א מענטש, אדער א מענטש וואס איז איז עוסק אין א מצוה יעצט, דארף ער, איז ער פטור פון אלע מצוות יעצט, לפיכך וועגן דעם חתן שנשא בפסילה, חתן וואס האט חתונה געהאט א פסילה, פטור מקרישמע עד שיבא אליהו, לפי שאין דעתו פנויה, שמלאים צו פסילה, זיין מח איז נישטא, בעיסיקלי ער איז אין א העכערע פלאץ, ער איז שוין קאנעקטעד מיט די מיט די. הייס לעוועל אוו דזשוי און שמחה, און עס איז תורה צו אפזיכגעבן זיין ווייב מיט מחותן די כלה. ואם שו ע מוצאי שבת ולא בועל, טאמער עס איז אנגעקומען ביז מוצאי שבת און זיי האבן נאך אלץ נישט קאנעקטעד און זיי האבן נאכנישט געמאכט זייער מערידזש, זיי עס איז נאר פארנומען, לקראת מוצאי שבת ואילך קען מען, חייב לקראת מוצאי שבת ואילך דארף מען שוין יא ליינען פון מוצאי שבת ואילך פארוואס שוין איין נזכר לדעתו ער איז שוין געווארן אזוי מער צוגעוואוינט צו איר איז שוין זיי ווערן שוין קאנעקטעד שוין ווערט שוין געסעטלט אינעם ענין וליבו גם בה און זיין הארץ אויך מיט איר ואף פי שלא בא כאטש זיי האבן נאכנישט בורר געווען משנה בית אהב ולהנות איז א בעילה. אויב איינער וואס חתונה מיט א בעילה, אף על פי שעוסק במצוה חייב לקרות, דארף ער לייענען קריאת שמע. הוי אב אינו דובר שמע מבין פון שבת דעתו אויב ריין כל היוצא בזה. זאגט די הייליגע מס' שער הקדושה דארט רעדט מען פון קנאה און דזשעלעסי, א מענטש דארף קענען פארגינען א צווייטן, הקנאה ווייל די דזשעלעסי היא גרמה לו ולשנאה דאס ברענגט צו צו שנאה, וגם היא יוצרת קושיות און נאך שווערער אויך, כי מודה הקדוש ברוך הוא. ער איז מורדות פון אייבערשטן למה השפיע טוב לחבריו יותר ממני, ער כאילו ער קוועטשט דעם אייבערשטער פארוואס האט ער געגעבן פאר אים מער, גלייב אז דער אייבערשטער האט געגעבן פאר אים מער האט דער אייבערשטער געוואוסט עתיד, און אז דו יעצט פרעגסט פארוואס האט ער מער, קוועטשנסטו דער אייבערשטער'ס דעסיזשן. ואמר רבי סיינער זל הקנאה והתאווה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם, עס ציט ארויס דעם מענטש פון דער וועלט, ציי על מנת קען מען לערנען אויס, כי כל הראשונים לא נענשי, אלע ערשטע פון די פריערדיגע מענטשן וואס זענען זענען נישט געשטופט געווארן אלא בשל הקנאה, נאר די דזשעלעסי צד איז געפעלן. קנאה קין, המדבר פה אל פה עם השם יתברך, קין, דער ערשטער קין און הבל, קין איז געווען אזוי גענאנט צום אייבערשטן און גערעדט מיטן אייבערשטן פה אל פה, אבער וואס איז געשען? דזשעלעסי איז אריינגעקומען, נתרם מן העולם, הי ו זרע יוסף, ער מיט זיין גאנצע לעבן און ווייטער פארוואס? אשר קנא לתאומתו של הבל, ער איז געווען, זיי האבן געווען דזשעלעס אויף וועלכע וועלכע קרבנות דער אייבערשטער האט גענומען פון אים, ווייל דער קין עבר כל אסון עבירות, און דאך זיי האט ער אויבערגענומען אלע די אלע עבירות. ועשרת השבטים, די צען שבטים הייליגע עשית ק, לא גלו מצרים זענען נישט געווארן פארטריבן פון מצרים אלא ביי וואוין ווי קנה איבא עכב, אז ס'האט קיין וועגן דורך קנאה. וסוף סוף וואס איז געווען אט די ענד אוו די דעיס, נענשי, זענען זיי נענש געווארן ביי סורי ריגע מלכות, וואס דאס שטייט און דאס איז געווען וועגן די צען ברידער וואס האבן פארקויפט יוסף. ירבעם און ירבעם אנעוואט שכל חכמי דורו לפניו, אלע חכמים פון זיין דור זענען געווען צו אים כעשבי השדה אזוי ווי גראז פון א פעלד, ניתן מן העולם בכינוסים איז געווארן טורט פון די וועלט בכינוסים מיט זיין דזשעלעסי ממחז בת דוד גם שאול בחיר השם כיוון שאנוש לא יתום טעם חטא ולא היה מנכיס השם דופי כמו שאמר משהן זל ניתן מן ממחיסה ונהרג הי' שלושת בניו ונהרג נוב עיר הכהנים וגולי ישראל ביד פלישתים ונאכל במשכן שילה והקל על שכינה לדוד ונגאל ישראל ומעול אויף רוח קודש ונחול אויף רוח אבן זאגט די הייליגע חיד א השם יצל עיני די אייבערשטער זאל אונז ראטעווען מכל מידות רעות פון אלע שלעכטע מידות וזכינו זאלן זוכה זיין לעשות רצונו תדע צו טון זיין רצון שטענדיג כן יהי רצון אמן ברוך שם לעולם אמן ואמן א גוטן פורים!